Zan dar sawm pakhat a ni tawh. Youtube lama thawnthu zian comment na chu chhiar a, a nui var var reng a. Ka mittui a hnam sawk thei. A ziak tu pa hian a van ziak thiam tak. Ka nun chiah chiah ziak ni maiin ka hria. Ka hming ang a ni sia ka ngaithla, ka feel veng veng tih te chu chhiar zel a. Comment duhtui lem lo tak tak an awm bawk na a, an comment ve reng reng chu hlu ti tho tho mai. Mite pawi sawi pawi ti lo mihring hi nun honaah chuan an awm ve reng reng a ni tih chu pawm thlap bawk. A whatsapp-a message rawn thleng chu a number neih ngai a nih loh vangin a va en thuai a. Ka pu, i thawnthu ziah kha a ngaihnawm ka ti lutuk, ka nun chiah chiah ni maiin ka hria, ka tap zawih zawih thei, ti a ni. A rawn pu kher chu nui a za a, a DP en a tum a, rose par sen vat lem a lo hmang thung. Amah Kevin Vialdin Tluanga hi kum sawmhnih pasarih chauh a upa a ni a, tleirawl tan chuan pu mai rual pawh a ni tawh tho mai thei. Mahse, amah erawh chu a inhmuh upa viau ngai lem lo, tlangval hnah khat ngat a lan miau a. Ka va lawm ve, mahse a khawi lai khan nge i ṭah chu ti chhuak ber a, tiin a chhang a, chhahna a dawng mai lo. A hnu deuhah chuan a rawn type a. A changtunu, a changtu paina kalsana, a changtunu rilruna leh khuar lutuk lai kha ka nihna chiah chiah hi i rawn ziak thin a, a rawn ti a. Chutiang chu a thawnthu ziah hnuhnung berah khan a awm si lo va, a thawnthu ziahah erawh kha chuan a chhungte vanga harsatna tuar zawk khan ni si a, a ngaihna hrelo ang reng hle. Chutiang ka va hre lo ve. A khawi ber kha ngei ngaihthlak le tin a chhang leh a. Rei ang reng tak hnuah chuan, Ka ti palh, ka ti sual. Thawnthu ziak ve thin tho em ni nih a rawn ti a. Ziak ve zauh zauh thin e. Panga vel lek YouTube lamah hi chuan an chhiar ve tawh tiin Kevina chuan a chhang a. A zia lo hle mai. Min ngaidam hram hram rawh. Ka thianpa Kevin-a hnena ka thawn tur a nia, ka pu fiam thin a, tih message a dawn chu Kevin-a chuan a chhiar vang vang a, chhan let leh nge chhang a chhan let kher tawh loh tih chu in zawt a, chhan leh chu tha zawkin a hria a. A pawi lo a nia, inthiam lo reng reng suh, line hre miah lo mai la, i duh zawng apiang chu ka ngaihthlak sak ve thei tho che nia, a ti a. A rawn chhang mai lova, a reng reng tak hnuah chuan a phone chu a rawn ri zui ral ral a. Kevina chuan a la zui a, Thianpa, ka tihpalh tak zet a ni. A nihna takah chuan ka bialpa nena kan inthen khan ka rilru na lutuk a. Hei thlanga chu ral ve dawn tawh. Hmeichhe khaw lo leh engemaw riauah min ngai lo hram ang che. Mahse dik tak chuan ka rilruna hian mi biak chu ka hrat phah khawp mai. Hmangaihna hi a lo nun reng em a ni tiraw? a rawn ti bawrh bawrh a. Kan mittawn a zir alawm, mahse ni e, hmangaihna hian ken tel a ngah em a ni. Ho te te a ngaia thinrim tlatna te, mite en liam mai mai theih tur chik em emna te, nuih liam mai mai theih awm a ngaih rilru natpui tlat te leh hreawm tam tak hi a keng tel tlat a ni. A hming a mawi tehlul nen hian Kevin-a chuan a lo ti a, a nui zui hak hak bawk a. A nula bawk chuan, Engpawh nise kan inbe ta sa sa a, thian ni mai ang. Mahse inthian thatna ram ri bak pelh awih loh aw, min hrethiam tu hi ka mamawh lutuk a rawn ti a, Kevin a point a rem a tih thu a lo sawi. Thil chi hrang hrang an sawi dun a, nula chuan an vawi khat inbiakna mah ni se thil tam tak a sawi a, a rilrua bial pahlui a la veizia te leh a natpui mah ni se la ngaihdam theih reng thu te chu sawi malh malh reng a, Kevina chuan, A ni le, engtin nge i hming hi ka safe ang? a ti a. Nula chuan, A hming chu hrilh duh rih lo thung. Kan vawikhat inbiakna atangin ka chungchang i hrenem nghal lutuk a, chuvang chuan ka hming hi chu ka thup ve rih dawn. Ka inhmeh zawng ni a hriat ang angin min lo safe rih la, kan inkawm zui zel ta a nih leh, ka hming dik tak chu ka la hrilh zawk ang che, a rawn ti siam siam a. Kevina pawiin a pawmsak ve mai bawk. Phone an dah tep tia Kevin-a chuan a thu hrim a, engtin nge i thianpa text tumin kei min rawn text teh daih dan kha a ti leh hram a, nula chu rawn nui har har a, Nia, WhatsApp group story huang tia khan ka awm ve tho va, khatah khan ka lut a, i hming ka hmuh khan ka thianpa turah khan ka ngai nghal ringawt che mawle, a zia lo viau na ka lawm ta thove a ti siam siam a. Awle, a tha vek e, eng pawh ni se, i WhatsApp DP ah khan Rose par kha i hmangin ka hria. Chuvang chuan i hming dik tak min hrilh hma chuan Rose par mawi tiin ka lo save rih phawt ang che aw. I hming pangai min hrilh hunah duh leh ka thlak leh mai dawn nia Kevin-a chuan a ti a, phone chuan dah ta a. Phone an dah hnu chuan Kevin-a chuan chu hmeichhe nun chu ngaihtuah neuh neuh a, a rawn ṭawng chhuah danah leh a thil sawi danah hmeichhe lep ler leh sual hmel a pu hauh lo va. Mahse vawikhat inbiakna maia chutianga nunhlui a rawn sawi nghal chiam chiam chu maka ti ang reng viau lo i bawk si. A hming dik tak pawh hriat loh, a hmel pawh a hmuh bawk loh hmeichhia chuan a ngaihtuahna lai mu a luah veng veng a, a hming pangngai tak ngial pawh hril duh lotu, A nun thenkhat erawh rawn hrilh tha duh viau situ hmeichhia chu Rose Par Mawi tih chuan a save zui ta a. Sawi tawh angin Kevin-a hi kum sawmhnih pasarih a upa a ni a, zirna lamah hian BA lai chu thleng mah se amah hian kut hnathawh lam a tui avangin sorkar hna kher a beisei lem lo va. Huan neiin chu a huanah chuan thlai chi hrang hrang a chin bakah ran a vulh bawk a, sangha dil thlengin a nei a, chu a hna chu tuipuiin nuam pawh a ti hle nghe nghe a ni. Thu leh hla lamah hian a tui ve bawk avangin a hun awlah thawnthu han ziah mai mai a ching a, chunga thawnthu ziah te chu YouTube lamah a chhiar tir ve zauh zauh thin bawk. An huan hi inchhungkaw eizawnna ber a ni a, a nu leh pa te pawh hian an thawhpui nasa viau. A u chiah hmeichhia hian anmahni khuaa vek chuan pasal a nei tawh a, a pa te unau dang hi Aizawl lama an awm vek thung avangin an thlai thar khaw tuala an tihral thei loh ang hi A pa nau chiah Pu Lalfel Famkima te hnenah thawnin an ni hian an lo zuar chhawng thin a, an district capital lamah pawh an thawn fo bawk a ni. Mi chhungkua angin sorkar hna lian pui pui thawk awm lo mah se an in to delh ang reng hle a. Amah Kevina pawh hian bike bakah car a nei tel bawk nghe nghe ni. Mahse mah hi hna chuan a tui tluk avangin khawdanga han kal leh han zin chu erawh a nei khat viau thung. A khat tawka a pate te a tlawh leh zauh thin tih loh chu a zin chhuak khat ang reng hle. An chawi lai chuan a pa chuan ni danga lo sawi ve zauh zauh tawh angin, Mama, hei tlangval in nia, hmeichhe lam ngaihtuah lutuk loh te pawh hi a tha lo vang a, tunlai thalai te hi kawppui neih lam reng reng hi'n ngaihtuah lo va, phone hi'n bih ngur ngur a, in tleina hi in hmu lutuk a ni. I nu pawh upa ve tawh a, nupui neih lam te hi i rilruah dah ve deuh tawh la tha ka ti, a rawn ti leh chuar chuar tawh a. An chhungkaw hi pathum chauh an nih tawh vang hian a pa thusawi pawh hi a awm reng a, a nu hi hrisel lo lutuk nen a pa hian nupui nei tur hian nawr zauh zauh fo reng a ni. Bak an chhungkaw hi chu thu peh hel lutuk lova sawi tlang bawrh bawrh chin ni reng reng bawk. A nu pawh chuan a lo tui hnih ve thuai bawk a, Ni e, min chet chhuak tute pawh kan mamawh alawm. Hmeichhe changkang, hmeltha, ti lam ngaihtuah ngai lo. Fel sela, nu leh pa ang takin min en thei sela an tha ber. Kan lak atanga lak hran phet che hi tum lo bawk che sela a tha ka ti bawk a, a nu chuan lo ti ve bawk a. Kevin a erawh chu nui hak a, Pathianin a hun takah chuan min la pe ve leh mai ang, a ti ringawt a. Hmeichhe lam hi ngaihtuah lutuk lem lo va, amah leh kha thiam leh mi taima tak a ni bawk nen an khuaah pawh hian a duh phawt chuan amah haw lo tak tak hi chun tam a ni tih amah ngei pawhin a hai lo. Mahse, nupui neih lam hi rilru a luh lem lo avangin amah han beisei deuh tute pawh a thiankhawm deuh mai mai thin a ni. Bakah tleirawl chhuah hlim ah hmeichhia avangin rilruna takin a awm tawh a, an inngaizawng tha pangai viau maw tih laiin a bialnu chuan a phatsan tawh a, chu chuan, A nuna nula leh tlangval inhmangaihna khawvel chu ti chhia a, hmeichhia hi ngaihsak tha duh tawh lo a ni ber. Khatih lai khan dam a thla hlel lo va, thil a thi hnu piah lamah hian ka dam zawk ka ring tiin a inngaihtuah fo reng a ni. Mahse tunah chuan kha nun chep tak erawh kha chu kalsan ve tawh thung. A nu leh pain nupui nei turan tihruala rilru a hmeichhe lo lang hmasa ber chu a hming pawh a hriat loh. A DP a rose par sen a hman avang chauh a rose par mawi tia safe hmeichhia kha a ni a, a ni lah kha bial nu ni lova a thian pangai tak pawh la ni hek lo. A message a rawn thawn sual avanga a biak ve mai chauh kha a ni a, a chhungte thu chu zawm hun a la hla hmel hle. Inrin ni ni vangin Kevin a chun huan a mah chauhin a kal a, a chang chuan hlawhfa engemaw zat an chhawr thin a, Inrin ni erawh hi chuan engemaw bik riau a nih loh chuan chawhmeh lak pahin amah hian a kal mai thin. A huan chu fang kuala an thlai pawisawi lo tak duah hliah hliah te. Thlin a chhem zawnga mahni in duh tawk hmel taka phone del del te chu hmuh lam a ti hle a. Sangha dil lama sangha lo tleng sep sep te chu movie tam tak aiin hmuh nawm a ti zawk. Chawhmeh te chu la kual a. A hawn khawp a lak hnu chuan thla mah chawlin thingpui a chhuang zui a. Chutia thut veng veng lai chuan a phone a rawn ri ral ral a, a en chuan a nui suk na a mak erawh ti deuh. A chhan chu vawi khat chauh a la biak. A hming dik tak leh a hmel tak ngial pawl a hriat loh. Rose par mawi tia dipia rose par sena hman avanga a save kha a ni. Thawk la hak in phone chu chhang zui a. Hello. Ka thian, i buai em? Engaiti? Inbiak i hman em? a rawn ti a. A awki chu zangkhai viau mah se inthlahrun ruk nan e ni tih hai thei a rawn ni lo thung. Buai em em lo ve, huanah ka kal a, chawhmeh te ka la mai mai a ni. Tunah tak chuan thlamah ka chawl mek, Kevin-a chuan a lo ti a. E, huan in nei emaw? Ka van kal ve chak, eng a in chin a? Kevin-a chu nui hak hak a. Kan ching teuh mai, kal ve chu chak duh suh, ni tin kal la chuan i ning ngawt ang, i bal niau ang a, i thak sep sep ang a, i kal hma kha i ngai rum rum mai ang a ti zui bawrh bawrh a. A, min va ngai sawp ve, ka sawp hran lo a nia aw, bak ah thingtlang atanga pem lut tho kan nia, keimah tak hi chu thingtlang ah chuan ka piang ve chuang lo va, ka pa hian thingtlang nun chu sawi nasa thei lutuk a rawn ti a. Kevin a chuan. I pain a sawi avang chauh chuan maw thawk theih tur a inngaih a, hrehawm ve deuh asin. Mahse ka tan chuan hmun nuam ber a ni thung a, a nui hak a, a rawn chhan leh hmain, I pa chu khawi khaw chhuak nge ni reng reng a, a tih zawm zat a. Ai, engmah ka hrilh rih dawn lo che, ka hming pawh i hre lo maw kha, kha chu dik ka ti chiah lo deuh a, a sawi mek laiin Kevin-a chuan, Nia, i hming pangngai chu hriat ka phu ve tho chuan ka hria, lo ti sap a. Nula chu nui har har a. Vannun hlui ka nia, hlui i min ti thei ang. Engtin nge ka phone number i save kha? a rawn ti a. Kevin-a chuan a save dan chu sawi a, hlui chu lo nui har har a. A thuhrim ah, Enga tinge min rawn call leh a, thian bak nih loh i duh ber kha, nangmah hian rawn bawhpelh tum miah suh, a fiam thu mai mai a ni. Engtiangin nge chu nula a la hriat chian hauh loh chuan a lo en a, a beisei tir hriat chak vang mai mai a ni. Hlui chuan. Nia kha ka thusawi ah khan ka la ding reng. Mahse, vawiin chu ka awl deuh hlek a, ka rilruai awm thut bawk nen ka rawn call mai mai che nih hi, thu pawimawh dang sawi viau tur pawh awm chuang lo, a rawn ti siam siam a. Thil chi hrang hrang an sawi zui leh luam a. Kevin-a chuan hriatchian tumin eng eng emaw chu zawt mahse, chu nula chuan a hrilh tha duh tlat lo thung. Nurse a ni tih chu a sawi zauh na a, a thawhna hospital tak ngial pawh a hrilh duh chuang lo. Thian nih chauh bak a phut chuang lo va, Ka hriat chin hi tawk mai e, tiin Kevin-a chu inhnem lungawi chawp vel mai mai thung. Mahse, chu hmeichhia nena an inbiakna chuan a nun chu hlimna hmuna hruai thleng a ni tih erawh a hai hauh ulo thung bawk. An inbiak zawh chuan Kevin-a chu ngawi rauh rauh a, a nun chu thawn thuphuah chawp mai mai niin a hria. A rilru chuan, Nurse a nia, kei thingtlanga kut hna thawka ei zawng mai ka ni tih a hre ta bawk a. Vawiin atang hi chuan min biak a chak tawh lo ang. Mahse, ṭhian chauh nia duh a, a rilru hahna te ka lo sawi pui peih tho bawk nen. Min la be leh duh tho ang, a hming erawh hi chu ka save ṭha tawh kher lo teh ang. Ka thu hrim a, enga ti nge min biak a duh leh duh lo ah chuan ka buai nghal em em le. Ka tan pawh hmeichhe pakhat mai alawm tihna ngaihtuah neuh neuh a. A nihna takah chuan chu ni chuan hun liam ta natna kha a dam a, tlangvalin nula a duh theihna thinlung kawngkhar a inhawng kau dek dek a ni tih amah Kevin-a chuan a hre lo va, amah leh amah chu a inhre thiam lo a ni. Chutiang chuan an inbe zauh zauh ta fo va, Kevin-a na chanchin a zawh fo pawha engmah hrilh that duh ngai lo vang leh nurse-a nih thu bak a chanchin a hrilh tam lo vang chuan Kevin-a pawh chuan a chanchin chu zawt zui tam duh ta vak lo va. Inpawh takin an inkawm a, line hmu hauh si lo chuan an inngaina tawn hle tawh a ni tih chu anmahni leh anmahni pawh an inhrethiam tan tawh. Mahse, thian nihna ramri bak pe lo tura dan an siam erawh an la pel lo hram hram thung. Kevina pawh in lamah tawm zual a, thian pawh kawm tam lo zual hle. Huan lama hna a thawk thin bak chu room ah tawm deuh chawt a, a hun awl a thawn thu a ziak leh zauh zauh thin leh a hmel pawh a la hmuh loh. Rose par mawi a hming tak van nun hlui biak chu a thil tih chhun a ni. Tuma hriatpui lovin amah in khawvel thar a din a. Chu a khawvel din ah chuan mi tam tak khawsa lo mah se a hlimna tawk chu a hmu chiang a ni. Mi tam tak nia in nghir nghau reng reng a nun hman ai chuan mi tlem te pawh ni la in ngeihtlang leh in pawh tlang tak a khawsak hi nun hlimna a ni tih chu a khawvel chuan a ti chiang hle bawk. Zan dar sawm pakhat a nia. A biak ber thin hluin thimhlimah duty thu a rawn sawi avang chuan Kevina chuan a laptop ah thawnthu ziak mial mial a. A rilru a a hlui suang tuah chung leh an hun hman tawh dan te beh chhan deuh si thup ru tak sin thawnthu chu ziak a ni. A tui nasa nih piah lamah ama nun thu ruk a ruk thei ang ber mi hnena puan chhuahna tur a nih bawk avang chuan nuam a tizualin a tui hle. A mitthip chu nuai chat chat a, a eu ial ial a. Thaw ham hamin a phone chu en a, WhatsApp ah lutin status a en a, ka hmangaih ka mawhphurhna te natna hmunah ka khawhar tur a nawn hnem thin lawih si tih caption a hmang a hluin mipa pakhat lu kawlh deuh khuma mu bal a hman chu Kevin a chuan a en vang vang a, thlalak chu a zoom a, chu mi pakhat banah chuan VN hlu i tih chu a lo inziak kalh a, chu a thil hmuh chuan Kevin a chu a ti phu zawk nghe nghe. A ngaihtuahna a kal kual nghal pup pup a, he mipa hi tunge ni ang? Engatinge bana a hlui hming a ziah? Van nun hlui tih na ni ngei ang? A hlan danah upa tak a ni lem lo tih a hriat hlih a hlih a, engvangin nge chu thil kher chu kutah a inziah? Hlui nen hian engemaw inzawmna a nei ni ngei ang? Chu thik thu pu ringawt chuan Kevin-a rilru chu pho lang chiang hle bawk. A va lei nat awm ve, tiin a reply zui a. A nihna takah chuan kha dam lo chungchang kha hriatchian a chak vang a ni. Tunge ni zawhchian chu chak ber ni mahse zawh nghal ngawt a, a kuta hming inziah chhan nen lama han zawh nghal bawrh bawrh chu a tih tur ni rihin a hre lo a ni. A chhan chu ngai naiin in biain in nel tawh hle mahse a bialnu a la ni rih miau si lo va. Chahna dawng mai lo, a thawnthu ziah mek chu a rilru a lut thei tawh lo va, a laptop chu dah a a khum lam a pan san ta ni. A mitthla a dam lo ban a, VN hlu i ti inziak chu lang reng a, a message chhan letna a dawng mai bawk si lo. A mut a chhuak lo va, a ngaihtuahna erawh chhuak thuin a fang thui hle thung. A hmangaih a mawhphurhna anih chuan kha mipa kha Ka tan tu emaw tak a ni ngei ang. Damlo a enkawl satliah mai mai ni se engvangin nge hlimpui kher ang? Zawhna tam tak a chhah na neih si loh chu rilru a lut ngut ngut reng a. A tuk zing dar sarih velah a phone ring ton avangin Kevin a har a, meng phak chial chual chungin a la zui a. Hello? Kevin, i la tho lo em ni? Aw, nizanah ka tum airei ka meng a, a lo ti bung nghat a. A va zia lo ve. Nizan chu ka buai reuh lutuk a, ka rawn be hman ta lo che a nih kha, a rawn ti a. A nih chu mawle, Kevin-a chuan a lo ti leh ringawt. I message pawh kha ka hmu har deuh va, ka rawn reply ta lo law law a nih kha. Khapa kha a khawngaihthlak tiraw? Pui, pumpui cancer a nia, rei dam tawh lo maithei. A va khawngaihthlak ve, mahse enga tinge i lo hlimpui daih si a? Kevin-a chuan a ti a. A rilrua zawhna tam tak awm chhânna kha a hmuh theih beisei vang a ni. Aw zangkhai deuh tak hian Hlui chuan a nuihzat thlak zawk, mahse a khawngaihthlak tho bawk si. A bialnu enin min en a, kei pawhin bial pachein ka chei ṭhin alawm a rawn ti a. Kevin-a chu ṭhu chhuak a, chu chu enge awmzia? a ti zui a. I ngaih ang kha a ni dawn lo. He khawvelah hian hmangaihna van duai tak tak hi kan lo tam khawp a, chanchhe viau emaw hi an tih inti mai la, kan dinhmun ai mah mah a chhe zawk a, ding hi an lo awm zel a. A ni pawh kha a bialnu khan a lo kawp a ni awm e. A kawp a ni tih hriat atanga kar khat hnuah pasal a um san daih zui bawk. Kevin-a chu lo thaw hak a, Hlui chuan zawi awi leh nghet charh si hian ka khawngaih sin aw, an chanchin min hrilh thin a, a bialnu kha a thinlung zawng zawnga hmangaih thu te, ama hlimna ai pawha a bialnu hlimna ngaih pawimawh ṭhinzia te, a neih eng pawh a bialnu tana ui loh ṭhinzia te leh a bialnuina kawp tih a hriata rilruna intihhlum a tum hial dan a sawi phei chu ka khawngaih lutuk ringawt, a ti siam siam a. Kevin-ana chhan hmain hlui bawk chuan, Thil nuihzat thlak ang reng deuh chu a bialnu nen khan kan hmel in anga ti tlat a, a nui hak a. Sawi zawm lehin. A bialnu kha a hmangaih hle tih lanna chu amah ang min hmuh khan min ngaina nghal a, a bialnu angah khan min chan a, ka enkawl nih hi duh ber thin. A banah pawh khan ka hming ziak turin min ti tlat a, ka ziah sak bawk alawm. Thla khat vel chu kan enkawl tawha a chanchin min hrilh hian ka vanneih ziak a hriat phah thin. Kevina lo ṭawng vat a, engti zawngin maw a lo ti a. Hlui chuan, A ni kha, rilru na taka awm kha chu thuhran ni se, cancer natna la nei leh zui a. Phai lamah te pawh an enkawl nasa tawh lawm. Kan nunna hi chu Pathian thu thu ni na a, a dam rei lutuk tawh lovin kan ring a. A hun hnuhnung hi hlim taka hman theih nan ka puih hi ka rawngbawlna pawimawh tak niin ka hria. Bakah A nun khawngaihthlak lutuk, rilru leh taksa hliamna tak ve ve tuar kawp ka hmuh hian ka tawrhna hi ka hmuh nep phah thin alawm a rawn ti siam siam a. Kevina pawh a thaw huai a, a rilru a zawn a awm zawng zawng chu chhan a ni a, a fia ni. Kha status rilru luh hneh leh muhil lawk thei lova ngaihtuahna hrang hrang puttirtu kha thik chi ni lovin lainat awm ngawih ngawih a lo ni zawk a ni tih hriat phei chuan a inthiam lo zawk hial a ni. Chu tlangval khawngaihthlak beiseina pawh nei ngam tawh lo khawpa beidawn pui ngawih ngawih tur khawvela chuang chhuak chu a la inat viau bawk. An inbiak mawlh mawlh laiin Kevina chu nuin a rawn ko lang lang a, Vinte, thaw hun e, vawiin chu ni dang aia kan kal hma ngaih deuh kha, chaw ei vat ila a va tha ve a rawn ti a, Kevina pawhin tha takin a lo chhang a, hlui chu rawn uang zauhin, Ni e, Vinte, va tho rawh, a nui har har a. Mizo te hi chu sap hming han in phuah ve mai la, a phel hian kan in ko zel a nih hi maw? tiin a nui ve hak hak a. Kan tho chhuak ange aw, vawiin chu thlai lak kan tum a. Khawtual leh District Capital lama tihral kan hu phur deuh chuan Aizawl lamah pawh ka rawn kalpui mai thei. Ka rawn kal tak thut leh i bialpa chu ka rawn kan ve dun nia, a tih zawm zat a. Chuan Eilain Kevina pa chuan, Tun tum chu kan thlai hi khawtual leh district capital lama pek tum lo law lawi la, Aizawl lamah kalpui vek ila ka tia, i pate pawh ka be tawh a, an ni pawhin a la tur an lo ti fel tawh bawk a, tlai lama hi kalpui nghal mai dawn em ni ang? tiin Kevina chu rawn melh zawk a. Kevina chu lo thaw ham ham a, Nizan ka meng rei ang reng a, mahse, zan han riahpui leh ai chuan kalpui nghal kha a tha bawk sia. Ka kal mai aniang chu, a ti nauh nauh a. Rilru takah chuan Aizawl lama kal chu chak a ni. Ni dangah chhuak tam lo hle mahse tun tum erawh zin chhuah chu phu ru hle thung. A hmel a la hmuh hauh loh hmeichhia Rose Barmawi tia phone book a save a hming tak Vannun Hlui ni si chu hmuh a chak a ni. A thlalak tak ngial pawh a la hmu si lo. Chhun lamah chuan lawm an ruai bawk nen an la chak hle a, an huan hi a hmun a rem bawk nen han chet zung zung a awlsam a. Kawngpui a hlat lo bawk nen chawhnu herah chuan motor phur khat chu an la mai reng a. Kevin a point bual thuai thuai a, tlai lutuk lovah Aizawl thlen hman chu tum a ni. Tlai dar thum velah Aizawl lam chu pan ta a. Hlui hnenah erawh Aizawl a kal angin a insawi duh lo va, engmah hrilh hran lo. Aizawl a thlen a a tih tur a tih zawh hnuah Hlui chu a awmdan hrilh chauh a tum a ni. Surprise a duh vangin eng a sawi lawk duh lo a ni. Aizawla thlen chuan a pate te inah chuan innghetin a pate te chu lak chhawn tir thin te nen chuan thil an ti fel zung zung a. An intih fel hnu chuan Kevin-a chu insiam mawlh mawlh a, Ka pate, zanin chu i bike ka lo hmang lawk teh ang, len lawkna tur ka nei a, a ti a. Eheu! Nula rin i tum a ni maw? Hmang rawh, hmang rawh. A ni e, i nu hrisel chiah lo bawk nen nupui hi nei thuai la tha, a pate chuan lo ti chuar chuar a. Kevin-a chu nui hau hau a, Ah, chutiang lam pawh ni chiah lo, ka thian mai mai alawm. Nupui neih te chu a la hman hmawh thlak lehin em? tiin nui leh hak hak a. A pate bike chabi chu lain a tlan chhuak zui ta a. Kawn zau lai thlen chuan a phone a phawrh a sik niap niap a, a ngaithla vang vang a, I duty leh tiraw? Rawn kal ka tum a, a rawn kal theng tiraw? Hlui bia ni. I rawn kal a maw? Engatinge chhunah te i rawn sawi lawk lo a, i va over tak, a rawn ti bar bar a. A Oki-a chuan a hlim a, a zam deuh bawk a ni tih a hai thei ni lo. An hospital awmna te chu a hrilh zui mawlh mawlh a. Kaw ti rawn thlen hunah min rawn call a, ka rawn hruai ang che, a ti a, phone chu an dah zui ta a. A nihna takah chuan Kevin-a pawh chu zam a ni. Kha chen kha inpawh taka inbia in inkawm fo mah se, chu zan atang chuan an inthian thatna leh inthian thatna piah lam thleng lek leka nun an hman thinna khawvel chu tawp anga thian nihna satliah mai pawh chu an thleng zo tawh lo vang tih chu hlau ru ni. A thaw hak a, Hluite Hospital lam pan chuan a tlan ta vang vang a. Hospital kawta thlen chuan a bike chu hung tha a, a ding vang vang a, thawk a la leh hak a. A phone chu phawrh a, hlui chu call zui a, a ngaithla vang vang a, Hei ka rawn thleng e, Aw ka rawn kal ang, phone chu dah a, a bike ngheng chuan a ding vang vang a. Hospital gate ah chuan hmeichhe ria lam deuh, sam sei hniang, nurse thuam a inthuam, Mark chu a chungin a rawn chhuak a, street light eng chuan a chhun no chek a, Kevin-a chu a rawn hui zauh a. Kevina lungphu chu phu dup dup a, chu hmeichhia chu van nun hlui kha ni tak tak lovang tih te a hlau hnu hnawha a pan phei a, a bula va thlen chuan a thaw leh hak a, han sawi mai tur a van hle. In hospital chu a lian tha hle mai, a ti thawp sat ringawt a, a rawn nui hak a, a nui riah chuan a biak thin van nun hlui, Rose par mawi tia safe ngei kha ni tih Kevina chuan a hria. A nui ri kha vawi tam tak a lo hre tawh miau a ni. Chutiam ni, i chau viau ang a, Hlui chuan a lo ti a. Chau hran lo ve, kei aiin i chau daih zawk ang, Kevin-a chuan a lo ti a. Ni danga inbiain thil tam tak sawi dun tawh thin mah se a tak taka an han inhmu a, an han inhmachhawn meuh chuan a dan a dang a, sawi tur a bo zauh a. Hmuhnawm a awm lohna hmun lei lam chu a hmuhnawm thar ta thut te maw tih turin an inbiak pah chuan lei lam an bi leh zauh zauh thin. Hlui chuan a maksa phelh a, Kevina chu rawn en zawkin, Vinte, kan lut dawn em ni? a rawn nui var var a. Hmel tha tak a ni. Kevina chuan a rilruin, Engtin nge nang ang hmeichhe hmel tha hi phatsan i nih theih le? I hmel a that a, i nun a mawi tehlul nen, a ti a. Hlui chu enin, Hek! Vinte-in ti awih tawh lo ania aw, tia a nui hak hak a, an inzui lut ta a. Ka bialpa chu i hmu duh nghal em? Nge duty room ah kan lut anga? Lui chuan a rawn ti a. Kevin a chu rawn nui hak hak a, i bialpa chu hmu phawt ila, awm rei vak pawh ka tum lo, bakah awm rei an phal nang tur aw? Lui chu mi tah tak a en a. Lui chu ding dat a, a ngawi vang vang a. Nia, keimahni thian te hi chu an rawn leng tho hna a, duty laia inleng nei loh hi chu an duh ber chu nia lawm. Kuatah chuan lut phawt ila, hun in hril mai rawh se, a ti a. Nui sangin an kal zui a, an kal pah chuan Hlui chuan, Damlo kha a hming chu Dika aw, a ti sap a. An lut chuan Dika chu lo mu bam a, Hlui leh Kevina inzui lutna hmuh chuan a lo meng bial pap a, thei leh thei lovin thut tumin an insiam rem ve chat chat a. Hlui chuan a pui zui vat bawk. Dika chu za lo deuh in a then sak a, a hmel ah chuan vei nghei hmel a pu. Hlui chuan, Dika, hei Kevin a nih hi aw. Dika chu lo bu nghat nghat a. Kevin a chuan, I tha zel em? a lo ti ve vat a. Dika pawh a bu leh nghat nghat. Kevin a chuan a ban a, vi en hlu i ti in ziak chu a va melh zawk a. Thlalak ah khan a fiah lo deuh na a, a hmun ah chuan a lo fiah kelh kawlh hle. Dika chuan a kut chu puan hnuai a thup zal zal a. Kevina che zia leh mitmeng zawng zawng chu chik taka lo en avangin a kut chu a rawn en a ni tih a hmuh vang a ni. Dicka chuan, Bawihi, i thianpa chu a hmel tha hle mai, in inhmeh khawp mai, in tihriawm hauh suh u, a rawn ti char char a. Hlui hi Dicka hian Bawihi tiin a ko mai thin. Hlui, Nuisanga, ti reng mai, i duh ang zel in le, a ti sap a. Chutih lai chuan kawngka a rawn inhawng a, nurse pakhat rawn lutin, Hlui doctor in a ko che a, lo kal lawk ta che a rawn ti a, Hlui chu ding a ka rawn let leh ang tiin a kal zui a. Chhuah hnu chuan Kevina chuan, I chhungte hian an awmpui ngai lo che em ni? a ti sap a. Dicka chu insiam rem chat chat in, Hlui hi awm a, ka chhungte tha ber alawm, aniang hian ka chhungten min enkawl thiam chuang hlei nem, ka tana hmeichhe hlu ber leh tha ber a nia, a awm hi chuan ka thla muang em em a, Ka chhungte dang pawh an thlamuang thin a ngawi deuh dat a, Kevin a pawt tawng bik chuang lo, a rawn sawi zawm leh a. Hlui duty loh lai hi chuan min rawn riahpui ve tho. Kevin-a chu rawn en ran a, Kevin-a ti rawh i nih kha a rawn ti ta daih a, Kevin-a chu a lo bu nghat nghat a, Hlui hi ti na suh aw a rawn ti a. Kevin-a chu a meng phawk angreng hle, a thusawi awmzia chu a man lo a ni, mahse dam deuh tak hian, Ti na love, bakah ka thian a nia, ka phatsan lovang, nang pawh i dam vat anga in inneih hunah min sawm ve ang chu, a ti a. Dika chu za lo deuh hian a rawn nui sak a, Bawi hian a hmangaih che ni, i bula sawi ngam loh tam tak hi ka bula sawi thin, a nun hluiah a natna a tuar tawh a, nang hian i tuam dam a ni. Ka tan pawh ani hi mi tha ber a ni, ka natna hi ka la tuar zo lo anga, ka la thi vat anga, Mahse ka lawmna chu van nunhlui enkawlna ka dawng hi a ni. Ani hian ka nunhlui a ka hrehawmna thlentu, ngaihdam harsa ka ti em em tur hmeichhia ngaidam turin min pui a ni. Amah hi kha hmeichhiah khan ka chan a, kha hmeichhia kha ka ngaidam a ni. Ngaidam tu ni chungin ka thiang a, Pathianin a ang chhungah lawm takin min lo lawm ang, a mittui a rawn luang ngei ngei a, Kevina chuan a en renga sawi mai tur a hre lo hle, dik a bawk chu a rawn tawng leh in. Bawi hi awm lo se la chuan tunah hian he khawvelah hian ka awm tawh kher lo mai thei, ka hmeichhe hmangaih min ti na tua vang khan dam ka thla hlel lova, mahse taksa natna ka tuar a, dam ka thlak hlelh leh na chu kha hmeichhia natna min pe tu hmel nena in ang tak hmeichhia hlui hi a ni. I Rosepar mawi hi a rawn ti a, a nui leh sak a. Kevin-a chuan maka ti hle, Engtin nge Rosepar mawi tih chu lo hriat thei zawk? Hlui chuan thil engkim a lo hrilh ve thin tihna em nia? Maka ti lo thei lo a ni. Dick-a bawk chuan, Maki va ti awm ve Kevin, thil zawng zawng hi ka hrial awm, a sawi mek laiin Hlui lo lut a. Dick-a chuan, Ka han sawi zawm tho nge? Hlui chu nui sang in a rawn thu a, Dika chuan hlui chu en zawk in, Bawi hi ka ngaina a, ka hloh tak kha ka hmu leh ni in ka hre thin. Mahse ka dinhmun engkim ka hria, he khawvel ka khual zinna hmun hi ka chhuahsan har dawn lo tih pawh ka hria. Bawi hi hlim tak in awm zel se ka duhsak em em a, a hun kal tawh a, a rilru nat tawh na a sawi khan ngaihzawng dang nei tur in ka ti thin a, Ka hlim loh phah a lo avangin engmah a sawi ngai lo. Mahse ngaihzawng a nei a, hlim taka awm kha ka duhthusam ber a nih thu ka sawi hnuai chanchin hi a sawi ta chauh a ni Kevin a rawn ti a. Bawihi hlimna hi lo ngai pawimawh hram rawh aw a rawn ti leh hram a. Hlui chuan a mit a nuai chat chat a, chu damdawi inrimnam chak chak leh a damlo enkawlna damdawi rim vang chu ni lova, a damlo enkawl mek dika thusawi chuan a vel a ni. Kevina chuan hlui chu en zawk a, Dicka chu en leh in, Kei chuan i bawi hi ka phatsan ve ngai dawn lo, a thian ka ni reng dawn alawm, a ti sap a. Hlui chu ngawi reng a, Dicka bawk chuan, Thian chauh ni tawh suh u, chu chauh chuan min ti hlim zo lo. Ka dam leh ngei dawn tih hre chiang ila chuan bawi hi i chang hauh dawn lo ania aw Vinte, a rawn ti a, a ni kak kak a. Kevina leh Hlui pawh an lo nui ve hak hak bawk. Dika awm dan leh a thil sawi zawng zawng atang chuan Hlui chuan Kevina chu a thinlung tak takin a vei a. A chanchin te ber thleng chuan sawi nuam a ti a ni tih amah Kevina ngei pawh chuan a hai lo. Chu dam lo nana khum a mu khawvel tana tangkai tawh lo tak anga lang chuan chu nula leh tlangval in thianthatna bak pelh loh tur tia ramri lo kham dun ve diam tawh khawvel chu a siam thar a. An ni pahnih tana tangkai zia chu sawifiah tum aiin a taka tawngtu tan a fiah zawk. Kevina leh Hlui chuan in en a, an zam hle a ni tih an hmelah chuan a lang reng. Vawi khat mah an la sawi chhuah ngai loh, nula leh tlangval in hmangaihna chungchanga nawr luh an ni a. Nawrtu kha awm kher lo mahsela an pahnih hian an la kal liam dun tho tho chu a ni maithei. Mahse cancer natna in a bawhbuai. Thin a ko tlang a ding mek dik a thu sawi chhuah chuan an mitmeng leh rilru put hmang chu thlak chiang a ni. Kevina chu haw tumin a ding iai a, Dika, i lo dam zel ang che aw, ka haw san phawt ang che a, hun rem changah ka rawn tlawh leh dawn che nia, a ti sap a. Dika chu rawn nui var var a, Ka dam hi duh lutuk suh, ka dam chuan bawi kha ka neih sak daih dawn che asin, a ti a, a rawn nui hak hak a. Kevin a puah chu nui suk in, A pawi miah a hlein em? a ti a, chhuah san ta a. Corridor ah chuan an in din chilh ran a, Dick a thusawi zawng zawng kha Louie rawn tawng vat a, Aw, thu Dick a ni. Kevin, Remti la chuan in thian that na ngawt ni lo hian awm ka pawi ti lo, a kun deuh chal a, a thaw dap dap a. Dick a khan engkim a sawi tawh miau va, Louie pawhin han phat kual vel leh chu a tum buai tawh bik lo a ni. Kevina chu a thaw ham ham a, Ka rose par mawi hi mawi takin par reng la, dika leh ka tan awm reng rawh. Ka sawi ngam loh, ka duhthusam thlen dikna zan a ni he zan hi. I duh dan ka za vangin i laka ka rilru put hmang hi ka sawi duh ngai lo va, mahse a chhuak ta, a lang chhuak ta a kuah vang vang a. Hlim takin an inthlah a, an tan chu zan chu vanduaina vanga an hriatna an hlo a nih ngawt loh chuan engtikah mah an theihnghilh theih tawhin a rinawm lo a ni. Taksa in hmu tawn lova inngaina hle thei mi pahnihte taksa in sik hmasak ber zan leh an thinlunga an vei ruk ve ve a lan chhuah zan, inhaw lo tak thinlung ni sa nghet leh zual a suih zawm a nih zan a ni. Kevina pawh hlim takin a haw a, a pate nena in laman ti ti pawh kang langin a tawng duh bar bar hle. Thinlunga hlim hi chuan pawn lamah hian a lo lang mai a lo ni. Thinlunga hlim loh pawhin pawn lamah a lang fo bawk. A haw kawngah pawh Kevin-a chu hlim viau. A nun chu fem a nun chu famkim tlat a ni. Ka hmeichhe hmeltha leh duhawm Lane-a na ngah leh a damlo enkawl tana mi hlu avang khan Taksa him dam taka hun hmang Kevin Veldin tluang atan pawh chuan damna ata dam leh zual na a ni. Chutiang chuan hlim takin hun an hmang chho va, an taksa a inhniang pha lo mahse an thinlung chu inhniangin a inpawm chial a, an tan hmangaihna par chu mawia khawvel pakhata an chen avang ringawt pawh chuan an hlim a ni. Mahse, zan khat chu. Kevin, a tawng thei lawk lo, a tap a ni tih lang reng. Eng thil nge thlenga Hlue, eng nge awmzia? Kevin a chuan a ti mawlh mawlh a. Hlue erawh a insut hlap hlap reng a, thei leh thei lo hian. Kevin, Dika kha, Dika kha a kal ta a rawn ti a, a insut hraih hraih a. Kevin a point sawi mai tur a van hle, tuna em ni? A lo ti vat a. Umm. Hei hospital atangin an inphur liam chiah. Zanin chu an tlaivar pui anga naktukah an vui ka ring. Kevin, engtin nge ka awm ang? A awmna ward ah ka lut anga a lo awm tawh dawn si lo. A ni kha ka thian tha ber a nia. Ka rilruah thilawm zawng zawng ka hrilh thin a ni sin, a insûr hreh hreh a. Kevina chu thaw ham hamin, Nunna chungah hian thu kan nei lo lutuk hi a pawi a ni tiraw? Mahse a ni chu a dam ta. A natna tuar tawh lovin hrehawmnain a tih hrehawm ve tawh lohna hmunah a khawsa dawn ta lawm. Chuti zawng chuan ngaihsak hram hram rawh a lo ti ve sap sap a. A theih ang angin a hnem zui mawlh mawlh reng a. Hlui erawh a insur hraih hraih thin. Kevina chuan Dicka chu an tana mi hlu tak a nih zia hria. A ni awm lo se a hmangaih hlui nen pawh hian an rilru put hmang hi an la inhrilh tawn lo hial pawh a ni maithei. Chuvang chuan Dika ruang thlah tura Aizawl lama kal ve a tum thu chu sawi ta. Hlui lungchhezual pawh tlem chuan a zia phah ta deuh. A tukvar tianah Kevin-a chu Aizawl lam panin a kal ta a. A nu leh pa bulah pawh a thian tha tak a tih thu hrilh thlap a. Anni pawhin an lo hnial bik lo. Hlui nen a inbiak pah zel avang chuan Dika te in pawh chu a zawng hmu thuai a. Hlui chuan a lo hmuak a, Dika ruang dang bel chuan kil ve a ran a. Han tawng dun bawrh bawrh a rem lo vang chuan an ngawi deuh rauh rauh a. Lui chuan Kevin-a chu a en leh zawk thin a, sawi duh tam tak a nei a ni tih a hmelah chuan a lang reng. Pastor-in thlamuanna thu a sawi a, thi leh tur apiang nung reng tawh tura thi zawk kan nihna te chu thiam takin a sawi dap dap a, a natna nena tho tawh lova taksa thara a thawh leh tur thu te chu a sawi dap dap bawk. A sawi thiam bawk a. Lui rilru tawt lutuk pawh chu tlemin a veng deuh. Thlan mual thlengin an thlah a, an phum fel hnu chuan Lui leh Kevina chu thlan pakatah hian an thu dun ran a. Lui chuan Dicka uizia te atana thian tha tak a nih avanga doctor pawhin a vuina thlenga kal a pahal sak thu te chu a sawi sap sap reng a. Kevina chuan, A hmain nat zual leh han buaipui zual ngaina awm em? A nat zual thui sawi si lova, keipawh min thawng alawm a ti a. Hlui chu a rawn thaw ham ham a, dik a ang a, damlo chhel hi ka la hmu lo. A natna kha engkim a hre vek a, a chauh zual chang pawhin a nui lui hram hram thin. Nizan thim hlim ah khan a chau zual deuh a, a bula ka kal pawhin tawng pawh a tawng tha peih meuh lo. Kan buaipui deuh laih laih reng a, tlem ah a rawn ziaawm lai khan a bula kal turin min rawn hui a, Hlui chuan a mittui a hru leh rih a. Rawn sawi zawm leh in zawi te te hian a rawn phun sap sap a. Hlim tak a awm reng tur in min chah a. Damlo te tan a a enkawl tu te mi zia hi damdawi tha tak a nih thu te a sawi sap sap a. Chuan i hming a rawn lam a. Vin te nen khan in nei ngei ngei ro aw Rose par mawi min rawn ti a. Tawng peih tawk tawk si khan min tih hlim nan. Tawngkam dang kha hman a tum ngar ngar. A thih hnu a nangmah nena innei ngei ngei turin min intiam tir a, chuan a chat zui a ni deuh mai. Kha mihring kha mihring mai ni lovin van atanga mi bik lo kal ni maiin ka hria. An ngawi dun vang vang a. Kevina pawh a ngaihtuahna a kal bing hle ni tih hai rual a ni lo. Ngawi rengin thu dun vang vang mahse an rilruah chuan dik a thusawi leh an pahnih hmalam hun chu an ngaihtuah let ve ve a ni. Kevina chuan, Chuan mitthi tur hnena i thutiam chu bawhchhiat i tum lovang tiraw? a rawn ti ta sap a. Hlui chu a bu nghat ringawt. Kevina bawk chuan, Nang nurse i nia, kei thingtlanga kut hnathawka ei zawng mai ka ni bawk a, i chhungte hian an fanu duat lai enkawltu tan min pawm meuh ang maw? a ti a. Lui chu rawn hawi chhuak a, Pathianin he kan khawvel hi min din sak a nia, a tawpna pawh a kut a awm alawm. Keini pahnihin inneih duhin kan chhungteah harsatna awm lo pawh ni se, Pathianin rem a tih loh chuan kan innei kher lo vang. Mahse harsatna eng pawh tawk ni mai la, Pathian ruat kan nih chuan engmah hian min dal ka ring lo, a rawn ti fak fak a. Kevina chuan hlui chu en a, a nui sak nghe nghe. Chu thlan mualah chuan ruh ro mai lo chu tumah an awm ve lo avang chuan Kevin-a chu hlui hmai hma kun hniamin ngam palo ru deuh leh pawh tak siin hlut hlui hmuifai thianghlim sarah chuan dim teiin a fawp zauh a, ka lai chu ka lai deuh a chhiarsual deuh tlat mai a lo hre thei bawla. Hlu hlui lo nuih seh avang chuan a ai uar deuh zawkin a chhunzawm a. Mahse, chu khaw eng ut chhungte thi tawh ngaia lunglenna mittui nena an pan thin hmunah chuan an hmui a insi bak, insi dang a awm ta chuang lo. Kevin-a chuan, Ka thlang che. Vawiinna nana chu nilengin, Hun, i hmang dun lawh lawh teh ang, tiin a nui sak a. Hlui pawhin pawi a lo ti lem lo bawk. Hluitein lam pan chuan an tlan zui ta a. A hluin an inawmna lam nia sawiah chuan an tlan dun zel a, an kawt an thleng a, an in hluina hrilh chiah chu Kevina chu a meng bial pawp a, a khap ban fim fak fak ringawt. A ngawi ngal a, hluina biak pawh chuan a chhang mai lo. He in hi in in a ni tak tak a maw? Kevina chuan hlui chu chiang zetin a en a. Aw, ni e, enga ti nge? Hlui chuan a lo ti thuai a. Kevina chu kun ngal a, a tawng mai lo. Hlui chuan a ngaihna hre lo takin Kevin-a chu en a, Eng thil nge thleng a Kevin, i tha em? a rawn ti mawlh mawlh a. Kevin-a chu rawn hawi chhuakin, I pa hming chu Lalchhuanliana a ni em? a rawn ti a. Chutah zet chuan Hlui pawh a meng phawk hle. Aw, aw ni e, engtin nge i hriat? a lo ti vat a. Kevin-a chuan muang changin an kawta thutthleng lam chu pan a, a thu zui hnak a. Hlui pawhin a rawn zui ve bawk. Kevina chuan hlui chu en in, Nang hi ka far nui ni. Vawiin zet chu ka mumang ni se ka ti hle mai, a rawn ti thawp sat a. Sawi tur a vang bawk a ni, an ngawi dun ran a. Hlui phei chu a mittui a luang ngiai ngiai reng a, chuti a ngawi reng a an thut lai chuan a nu a rawn chhuak a, Bawihi, in rawn lut mai dawn emaw ka tia, engatinge khata in thut reng a, lo lut ta che u. Hlui chuan a mittui chu hru mawlh mawlhin a nu chu a en a, Aw kan rawn lut dawn a ti tham tui ka ringawt a. Nu chuan chik zetin a rawn en a, I ṭap em ni? Engthil nge a thleng a? Tlangval, ka fanu chungah hian engthil ngei tih a rawn ti ram hmak a. Kevina chuan nu chu en zawk a, a chhang mai lo. Hlui rawn ṭawng chhuak a, Ka nu engthil mah a ti lo. Lo kal rawh Kevin, inchhungah a lut ang, a ti thawp sat a. A nu chuan bang bo takin inchhung lam a pan a, a hnungah tha zawih takin Kevina leh Hlui chuan an zui a. Chu ni, mi lu sunna ni leh hlimna ni rei lo te chenna ni chu a rit a, thaw a pik tak zet a ni. Inchhungah an lut chuan Kevina chu thutthlengah a thu ngawi ngal a. Hlui erawh a roomah a lut tlang daih thung. A nu chu room lamah a lutin rei lo teah pa nen an rawn chhuak a. Pa chuan Kevina chu thlek vung vung a, Ehe, Kevin, i ni tiraw? Enge heta i rawn ti a? Ka tum loh deuh a, ka hmuh thut che chu le. Kha chen Aizawla lehkha i rawn zir chhung pawhin kan inei rawn kal ngai mang lo kha nia. I pate te inei ngam pah em em ringawt a, kha tunah pawh ka hrelo lek lek che lo, a rawn ti bawrh bawrh a. A nu chuan, E, Kevin-a i ni tak e. Awi, engtin nge ka lo hriat loh che le? Ni e, kal chu i rawn kal ve zauh zauh tak kha maw le? A lo ti ve leh hnuhnawh a, Kevin-a erawh chu ngawi deuh chal thung. Pa chuan ni lal chhuan liana chu Kevin-a pa teh unau zinga upa ber a ni a, a nupui hi a sual angreng thin em avangin an chhungte hian an pawh vak peih hlawm lo va. Kevina hian Aizawla lehkha zirlai khan a tlawh ve zauh zauh hram chauh a ni. Hmeichhe sual hi chuan Laina chu an awm darh chiang a lo ni. A pachhuana chuan, Eng i rawn tih reng reng a? a ti a. Kevina chuan a kal chhante chu sawi sap sap a. A pachhuana chuan, Thihna avang a rawn kal i nih vang a ni maw? I hmel a ngui deuh vak a hriat ni. I thian tha tak a ni maw chu? a tih zawm a. Kevina pawh chu bu nghat nghat a. Aw, Luite hospital a awm reng hi a ni a, a dam loh lai pawh khan ka kan tawh nghe nghe a lo ti sap a. A pa Chuana chuan, Chute rawng chuan em ni, Lui nen hian in inhria ta. Aizawla lehkha zira i rawn awm lai kha Lui hi nurse training a phai a awm lai kha a ni a, in naupan laia kan rawn zin bak kha in inhmu leh ta mi a lo kha a ni sia a rawn ti chuar chuar a. Kevina chuan a chhang mai lo a ngawi deuh ngal reng a, dik tak chuan a rilru ah hlui chu awm reng a, a hmangaih kha farnu nia, farnu hmangaih ni lovin a hmangaih miau si a, a pachuana chuan engkim hre ta vek sela, eng ang ngeiin nge ngaih ang? A hma zawng pawha a pa te unau zinga pawh loh ber kha an in pawh lo zual phang em? Unau kara hmangaihna, nula leh tlangval in hmangaihna ni si lo piang chu engtin nge chin fel a nih ang? rilruna vawng vawng chung bak a chin fel theih a ni a ring lo va, a hun kal tawh a natna aia na kha a tuar dawn niin a inhria a ni. A pachuana chuan, Kevin, i thianpa chu i sun lutuk a nih hi, thihna hi chu a na lawm, mahse heti lutuk chuan insun tur a ni lo, khawiah nge bawi kha a awm tak, thingpui han lum se la, a ti lung lung a, Lui chuan room kawngka a rawn hawng a, a mittui a rawn tling pam bawk a, Ka pa, Kevina nen hian mitthi chauh kha kan sun hlei lem, minung kan sun ve ve sin, ka pa Kini pahnih hi kan insun a ni, kan inhmangaih sin, unau kan ni tih hi kan kawt kan thlen khan kan hre ve chauh a, hun kal ta kha leh chen kan lo hlim dunna leh mitthi tur nen meuh a, kan thutiam kha a thleng dik thei dawn lo tih kan hria. Keini pahnih hi kan inneih inrem ti ngai dawn si lo, a rawn ti a. Sawi harsa ti hle a ni tih a sawi chhuah danah chuan a lang reng. Pachhuana chuan mak a ti hle tih a hmelah chuan a lang a. Chutiangin nu ber pawh pa chuan chu chu engtin nge thlen theih a ti bung nghut a. Kevina chuan a aw rawn thian kharh a. Keiman ka han sawi zawk ang e, a ti a. Hlui chu insut hlap hlap chungin Kevin a bulah chuan a rawn thu a. An intawn tan dan atang a bul tanin thil engkim chu engmah zep leh sum kar awm hauh lovin a sawi ta mial mial a. A sawi tawp lamah chuan, Kha kan thian. Dicka hnenah khan Hlui hian min neih ngei tur thu a lo tiam bawk a. Ka pa, thil thleng hi ka mu mang ni se ka ti hle mai, a ti thawp sat a. Pachuana chu tho nul a, tukverh te ah chuan a dak vung vung a. Midang erawh an lo ngawl thap thung. A rawn inher a, a nupui chu melh zawk in thawk a la kawk kawk a. In inneih hi a rem lohna a awm lo, a rawn ti sup a. Hlui leh Kevin-a chu an meng phawk hle. An in en a, a ngaihna an hre lo dun hle. Nu ber mittui a lo luang ngiai ngiai a. Chu chu Kevina chuan mak ti takin a en reng ringawt. Pachhuana chu muang changin thutthlengah chuan a rawn thu a, Unau in ni lo. He thu hi engtikah mah sawi chhuah ka tum ngai lo. Bawihi nang hi kan fa tak tak i ni lo tih hi hriattir che hi kan tum ngai lo. Mahse Pathian hian thil dik lo inthuphlen tir hi rem a ti lo a nia nge. Thudik chu ngawi reng mahse a lo lang chhuak leh nge nge thin. A sawi mek lai chuan hlui chu lo meng bial kal a, lungchhiatna a inzawna tam tak nei hmel a pu zawk a, mahse a tawng chhuak chuang lo. Rawn sawi zawm leh in kan inneih hlim khan fa kan nei thei reng reng lo va, kum hnih vel zet kan inneih hnu pawh khan fa kan neih hleh theih lo vangin fa lak mai kan rawt ta a ni. Kan la ta ngei a, kan neih chhun kha kan fa tak ni lo mahse kan hmangaih a ni. Duat theih tawpin kan duat a, zirna lama nia emaw, thil dangah pawh fa taka neih lohna lantir hauh lo turin hmangaihna dik tak kan pe thin. Ka unaute pawh hian an hre vek a, mahse he thu hi chu engtikah amah sawi chhuak lo tur leh kan fate hnen pawha sawi chhuak lo turin kan intiam hlawm. In naupan laia kan rawn zin pawh kha unau dik tak veka in inngaih theih nana rorel hova kan ruahman a ni. A rawn ti ta fak fak a. A hlui chu rawn ding phat a, kei hi fahrah a muka lo nih, a mittui bawk a luang leh ngei ngei a. Tunge ka nu leh pa te dik tak chu ni ta ang? A thu zawih hnak a. Kevin-a chuan a kutah a rawn vuan vat a. Hlui, hun kal tawh a kan tih sual te, hun kal tawh a kan nat pui te, kan hun hman liam tawh te ni lovin kan tun hun a tha thei ang ber a kan hman hnih hlu ber sin. I dinhmun leh i ngaihtuahna hi ka hrethiam che. Mahse heng zawng zawng hi i kawng atana Pathianin a pek che nia, hei chian i nung tawh a, pawm thiam tum hram hram zawk rawh, tiin a fuih sap sap a. Nu ber a rawn tawng chhuak ve thung a, Bawihi kan hmangaih che sin, kan fa tak i ni lo a ni tih i hriat a sawi chhuak mai duh, an awm ka hlo avang hian ka chhungkhat lainate pawh hi biak that duh loh chang ka ngah a, chu chu ka hmangaih em vang che a ni. Nang hi fa tak tak nihna kan pe che a, chu chu tu maiin an chhuhsak che ka phalh thin lo a tin ni, a rawn ti a. Hlui chuan a aw rawn thian kharh kharh a, Ka lawm e, kei hi fa hrah ka ni lo va, in fanu ka ni. A mittui karah chuan hlimna mei a alh hlep hlep a, Kevina hmelah pawh chuti tho chu. Kevina chu enin dik a pawh lawm ngawt ang, a rawn ti sap a. Chu ni chu rit hle mahse zangkhai ta Kevin a pawina pate te chu biain a pachuan a tehin a chawi a tum thu leh a riah nghal tur thu chu sawi a, chu zan pawh chu hlim takin an hmang zui ta a ni. A tukah chuan hlui chuan chawlh lahin dik a thlan lam panin Kevin a nen chuan an tlan dun ta vang vang a. Thlan a dah atan an ken Rose par sen chu a thlanah chuan an dah a, Hlui chuan, Dika, i hnena ka thu tiam chu ka ti hlawh tling ngei ang, tiin Kevina chu melh zawk a. Hei, Vintea pawh ka bulah awm a, kan pahnih ngeiin i laka ka thu tiam ti hlawh tlin ka tum tur thu hrilh tur che in kan rawn kal a nih hi, a ti sap a. Kevina chu lo nui sak a, Dika, i bawi chu i duang ngeiin hlim taka siam ka lo tum dawn nia, Kevina chuan a lo ti ve sap bawk a. Dika thlan bulah chuan Kevina leh Hlui chung thu duna an duhthusam thil chu sawiin ruahmanna hrang hrang an siam dun a. Kevina chuan, Tunah chuan ka Rose par mawi kha ka bulah a awm reng tawng a, a hlim thla chauh ni lovin amah tak tak kha ka bulah a awm reng tawng. Dika thlan cheimawitu he Rose par sen mawi tak ang hian ka chak loh leh ka bawrhsawm lai pawha min cheimawitu ka Rose par mawi ni reng ang che, Vannunhlu. Tiin hlui bianga piai zauh a, hlui chu a lo nui sak a, a tawk ta. Umm, kha khatih zawng kha ania, hei ka chhiar kha ba hlah deuh kha a awm a nih chu maw, mahse min lo hrethiam hram hram ula hei thawntui rawn dah chho zeuh zeuh ka tum tawh a, eh ka ziak khawl deuh a, chu chu ka rawn dah ang a, kar khatah vawi hnih emaw tal chu rawn dah thin ka tum dawn a, chuanin. Ka chhiar sual teh eng amawha khan min lo hrethiam ula tin rawn dik chho ve zel tura ngai la tlemin nervous kha ka nei ve deuh nih chu maw chuan min lo share sak ula min lo comment sak ula min lo like sak ula theih tawpin min lo support hram hram rawh u tih kha kan rawn dil che u a ni e.